Ai ve, tuni thaizing cu vidang a lo lo. I ka chimcia bantukin khan a phu dang kha hohmanh an kan telpi lo ruang cu kanmah CDF kha Central Council i Brigade Committee kan te BG phu nih a tha tein tolrel i CDF kha te lawng nih tolrelmi a si ko ti te kha vun langhter ka duhmi a si. Cuti kan chim tikah khan uh, khi sidiapa kha ne kan to kan kan min a tha lai ra kan dir kam u ra kan bom u kan ma ne kan to mi si te bantuk e khi i porhlot nak cha khan kan chim mi se lo e ani tel chun ani tel ti kha kan chim lang mang mi se ko ani tel lo chun ani tel lo ti kha kan chim lang mang mi se ko ma chu chun ani tel lo mi pi kha ani tel ti ok jong tha lo chu cha chun ani tel lo ti khavun lang tar ka du mi se a ma chunin Ah, ka chim cia bantuk in khan khi kan tuahmi dothlennak kan tuahmi hi khi taihkha caah hei ti bantuk larnak caah hei ti bantuk khi rak kan ruat piak hlah law ti ti kha chim ka duh lengmang mi si ka hen pu zung zung hi nong kan vun chim i ti kan ralkap hna zong nih kanmah um hlah usilaw uh, zeitin an tuah khawh lai ti bantuk i kan ralkap nih chim lo ding kha ti a vun kan ti bantuk tein khan kan nih zong kha ka chim duhmi cu uh, kan tuahmi thil kha uh, kanmah pumpak ca pakhat hmanh kha ummi si ve a si lo kan ram kan miphun caah kan mizapi nan dihlak caah la kanmah kan dihlak caah Chin miphun kan dihlak caah hi dothlennak kan tuahmi si cunin a huapin pakhatnak a si dia baka ne kan tim peng mi kan chim peng mi cu haka peng ral tainak Chin ram chung ral tainak cunin Kawlram huap ral tainak ti kha kan kalpi peng mi si bantuk in uh, cu kan dihlak a tlangpi kan zoh seh cun kawlrampi huap zong an siseh kan ral rapi ca ral a tumi kan si tite kha vun langhter ta ka duhmi si cucaah cun ke kanmah pumpak minthannak le Hakha Sidiawa kha minthannak le larnak caah ti bantuk midang thlak i kanmah hlawknak ti bantuk kha aa tel hrimhrim lo cu ke lungthin dihlak te le lungthiang ten chim ka duhmi si ruang cu ke anmah larnak caah an chim Siani na tel ko min tel lo an tiah Thantlang na tel ko min tel lo an tiah anmah anmah bom a si anmah meithal a si amah a kap tu kho cu sia cu bantuk tu pawl kha ni alang mang kha bantuk um chung papo kha cu khi media an sima kha kan ma ram tang i ral atu ti mi siani le si dia hakha le thantlang kan si lo kan ni do aw to kan ni chu hauni da ka zong ral tai ti kha sa ko si ni pa ni ka zong ral kan tai ti kan ni lom ko than tlang pa ni ka zong ral kan tai ti kan ni lom ko semen se lo arak buai tu chu rian angai lo online amang kho tak tak mi pol kha kan si zai men tu ok ngal lo online long te zau a her lo mi an min zong ka vun chim sual deng so herh lomi media pawl nih an vun tial ma ka kha heh ti zau i ma nih complain mai de post te timeline kha an vun tial ma cu nan ti heti hrang hrang i al kha kan rian kan chiah cha khan kan bui langmang mi si ka pawl kha bipi mi se lo tu ca cun a rak bui lem hlau ho nih ra kan tai pa khan rak ilom cio ko chunin CNS ca zongah rak pio than tlang ca zongah zo phai ca zongah Chinland Council ca zong rak pe u cun CB ca zong rak pe ko ral kan tei nak si ko te a ho ho ti si lo tu cu ral kan ral kan common enemy kha a khat mo tu cu zan nan zapi sin na theih tar kan duh mi hna si kan common enemy kha a khat e a ho nan bop pa kan ral da thlen nak ral tei nak cha kha si ko na belte in bom a phu mi le phu lo mi ke an vom ve kho men te cheu khat chu phu caah theng a si loin keimah pumpak lawnglawng zong hmangmi zong vung ve kho men bawmh nan duh lomi chung khan si nan se law tlang pin ko ka hen committee he phung le hram a ṭha tein aa ṭhui hruaimi hna cu kan bawm hrimhrim ko ti kha langhter ka duh ruang cu a vai vuan hrimhrim lai lo kan dothlennak ah hin ka ral kan teinak ca zong a si ko ti kha chim ka duh e tu kan mission he kanmah CDF Hakha te lawng kan si ko ti kha vun chim ka duh mi si Hakha CDF ti hen kan ti langmang to ne ka chim lang um an ziak cio ro lo ka te Hakha CDF si lo CDF Hakha tia kan si Chinland Defense Force Hakha te si kan min se lo mi pi au chu kai me tu salai Jason ka te salai san che ti ra kaw lo kan hoi bel hna le lo chu a hnu le hmai leh kha maw ca cun si diap hakha kan si tete kha vun langhter ka duh mi si cun in pasal tha timi zong hi hman ka duh lo kai cu ruak cu sal a tel paral tha kan si ti kha kai cu ka chim langmang mi si sal a tel mi bia fang zong hi hman ka duh lo cuca cun a kan dilak paral tha si diap hakha kan si tete kha a porhlot dak um lo te